זונטאג איז ג' סיוון תשע ע ח, איך גיי דא היינט רעדן וועגן א ענין וואס איז אזוי מאדנע און אזוי נישט אויסגעהאלטן און אזוי ווייט און ליידער ווייטער וועגן וויזשניץ און חזון און אמת, איך רעד וועגן זיי אזויפיל ווייל פשוט מען בעט מיר, די חסידים דארטן זיי האבן שוין נישט צו וועמען זיך צו ווענדן און זוכן א ישועה. דיזיק וועט זיין א ווארט א תנאים א וויזשניצער תנאים א וויזשניצער אייניקל רבי ישראל פון וויזשניץ האט גאר געהייסן מאכן עפעס א שידוך און עפעס בטעות האט מען געמיינט אן אנדערן און אנדערע האבן שוין געזאגט מזל טוב צו די מחותן מיטן אנדערן יא. אויב עס חילט זיך דער וואס פון דעם, האט ער געזאגט אייוועלט אזוי, מסתמא מן השמים האט מען געוואלט אז דאס זאל זיין דער שידוך, זאל זיין דאס דער שידוך, און נישט דער אנדערע. איר פארשטייט? אקעי. נו נו. איי ער איז יונג און דא. אזוי וויל מען, פערטיג. נו. זאגן מיר אמת, ווער ס'וויל געזונט רעדט, קען אזעלכע סארט שידוכים, אבער, כ'זאג דעם אמת, אין אין אין אין כ'וואלט נישט גערעדט וועגן דעם ענין ווייל ס'איז ס'איז א פראבלעם וואס כ'וואלט זיך אפשר נישט געמישט אין דעם, ווען נישט אן אנדערער ענין וואס איז בדומה לו אבער אוואו ס'איז א גרויסע און ביטערע צרה וואס מ'טאר אויף דעם נישט שווייגן. שוין א צייט וואס איך ווארט זען וואס דא העט זיין. רבי ישראל. האט געהייסן מאכן א שידוך פון א פאר, פון א בחור מיט א מיידל, וואס איין צד, כ'על נישט זאגן ווער, כ'על נישט זאגן די בחור צו די מיידל, טאמער געפינט מען ווער דאס איז, איז קראנק, ביטער קראנק, קראנק אין אן אופן וואס קיין שידוכים קען מען דארטן גרינג נישט מאכן. רבי ישראל וויל אז דער מיט דער, זי מיט אים, אים מיט זי, איך גיי נישט אריין ווער, זאלן ווערן א שידוך, דאס איז דאס. דער צד, געזונטער צד, פארשטייט דאס נישט, וואס הייסט גיי מאך אזא שידוך? זאגט רבי ישראל אזוי וויל איך, גיי מאכן דעם שידוך. פרעג איך אייך. מעג מען אזא זאך טון? איר דארפט וויסן אז ווען ער שטייט אונטער אזא ענין איז ווייל עימיצער שטייט אונטער אים, מען האט אים געגעבן אלע פרטים, מען האט אים דערציילט אלעס וואס דא טוט זיך, ס'איז נישט אמאל זאגט מען מען ווייסט נישט ער מיינט צוויי גוטע זאכן, קוקט אים אויס גוט, על אף וואס איר ווייסט אז מען איז אייביג זיך וואגן קען זיין נאר די רבנו שלים'נישט קיין רעבעס, ניין א רעבע קומט מען אריין אויף א ברכה נאכער, נאכדעם וואס ער האלט שוין דאס שידוך בארן פאסט צו דעם ווילן, אה, געבט מען איינעמען א ברכה, דער רבי זאגט גוט, איך גיב א ברכה אויף דעם, איז אקעי, אויף דעם קען מען פארשטיין וואס מען גיבט אריין צו א רעבין, אמאל קען דער רבי זאגן ניין ווייל ער האלט אז ס'פאסט נישט צו אנדערע סיבות, גיי איך נישט אריין אין דעם, צו מען מעג דאס טון צו מען טאר דאס נישט טון, אבער ס'איז אן אנדער ענין שוין, אבער דא רעדט זיך וועגן אזא סארט שידוך וואס מען צווינגט זיי זיך צו טרעפן, מען צווינגט זיי צו מאכן דעם שידוך, איינס האלב וויל נישט דעם שידוך. ווי טוט מען אזא זאך? איז עפעס הפקר א וועלט? ריכטיג זיין בידי וויזשניצע חסידים. דעריבער דארף מען ווי זאגט מען מאמלל זיין דעם גאנצן לעבן. ווער ווער איז מתיר די סארט מעשות? גיין נעמען. אזוי ווי ס'איז ציבעלע, כב דא א ציבעלע, דא א ציבעלע, מעגט איר עך צוזאמען א גוטן טאג און דאס איז דאס, גארנישט. א שידוך אזוי טון? און ווער קען דאס פארמיידן? דער אמת איז וואס איך האב נאך נישט אויסגעפונען הונדערט פראצענט, ווער שטייט אונטער דעם, אונטער די מעשה ווער שטייט, ווער איז דער וואס לייגט די פרעשור אויף ר' צאנז, און צו נישט איינמיצער האט דערצו געזאגט א גרויסע סומע געלד איבער דורכפירן דעם שידוך. אויב עס איז אמת וואס מען האט מיר געזאגט, איז דאס א סקאנדאל און א הימל געשריי. אבער ווייטער, איך וויל זיין פארזיכטיג דעריבער, די סיבה ווער ס'שטייט און וואס ער מאכט דא, דארף מען זיין א, ס'מאכט דעם רושם, די סברה זאגט אז ס'איז אמת, ווייל פארוואס זאל ער גיין טון אזא שידוך? פארוואס זאל ער הייסן דא און דא גיי מאך א שידוך ווייל אזוי וויל איך? ווען ווען ס'רעדט זיך אין אזא סארט מצב. אדער ווי די הארץ, באמת דארף מען זיין פארזיכטיג, און דאס דאס איז נישט קיין, איך ווייס נישט בכלל צו ערענסט מעגן זיך מישן אין אזעלכע סארט ענינים, יא אויב די צדדים וואלטן געוואלט און קומען נעמען ביים א ברכה איז שוין עפעס אן אנדער זאך רעד איך נישט, יא אבער ווען א צד וויל נישט בכלל, אים צווינגען. זיי זאגן ס'טוט וויי די הארץ, דער אייבערשטער זאל אפהיטן וואס קען דא ארויסקומען, א גוטן אווענט.